Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Сәлам, Радиф, бу безнең Казан кайныйның э, икенче аерылып яздырылган чыгарылышы. 29 нчы чыгарылыш дөрес әйткәндә. Һәм Рәхмәт.
Гелистә тотасын.
Әйе, издән 30 нчы.
Вот. Практически уже юбилей кайбер татар актерлары аны даже уздыралар, татар җырчылары. Юбилейлы концерт дип айтылар аны. Шуңа күрә үзендә юбилейлы булачак чыгыш, минемчә ул булачак инде мин татар сөйләшәм вакытында. Вот, Алла бирсә. Алла бирсә, әйе. Да. Ә, ну, 30 яшьтә бит әле кризис та була. 30-да, ана 31-дә, ана 32.
Оя барырга җиткәч 30-га. Әйе. Һәм ниһаять, безнең э, мәдәни тормыш җанланып китте. Ә, ул да булса, без ә, беренче әйтергә кирәк, ә, Путин әйткән иде име, ә, печенеклар турында. Ә, Кыпчаклар турында әйткән иде. Аларга үпкәләп өлгермәдек. Ә, Ходай рәхмәте белән Россия телеканалында ә, Зөләйха фильмының премьерасы Булды. Зөләйха күз Зөләйха күзләрен ача инде. Әйе. Миңа миңа аңлатып Зөләйха күзләрен ача һәм комментларны укый. Вот. Ә э, иң свежий шундый, иң табадан гына төшкән мәзәкне укыдымы син? Зөләйха закрывает ИП.
Ай, кызык. Не, мына төрле вариантын эшләргә кирәк иде, беләсезме? Зөләйха ул татар теле укытучысы, анда Игнатов, ә, белмим, прокуратура хезмәткәре, вообще анда. Сәгатьләр кими. Кара, Радик, дөресен генә әйткәндә, чынлап та теге кешеләр күп итеп моның турында сөйләште. Моның турында язды бер туктаусыз. Кичә генә Дождь телеканалын кабызсам, Миләүшә Пахыбудинова сөйләп утыра, ни өчен бу безнең милләтнең э, ярасы, ни өчен ул безне кимсетә менә бу фильм. Һәм башка һәм башка комментарийлар биреп э, биреп бардылар. Бу ниндидер федераль дәрәҗәдә шундый э, ниндидер гауга купты, шулай бит. Һәм э, ике төп э, әйбер үпкәләтте. Менә бу ике э, серияне карадылар. Ялгышмасам. Менә хәлен дүртенчесе бүген чыга. Әйе.
Әйе. Нәкъ менә дулкынландырган урыннарын гына әйтеп китәм. Ул беренчедән мәчеттә секс не күренеше. Әйе, сцена күренеше. Һәм әле ул бит шундый атаклы мәчет, шулай бит. Ансы мөфти дәрәҗәсенә барып җитте. Ул бер яңалык булды. Э, мөфти әйтте, менә безнең анда имам э, хатип э, дежур торды. Анда булмады аны павильонда төшергәннәр, но барыбер теге кадрда күрсәттеләр. Һәм икенчесе ул бөтенесен поездларда теге сөргенгә җибәргәндә, озатканда исемнәр әйтәләр һәм исемнәрне әйтәләр хәзер яшәгән э, мөфтиләр исемнәрен, мәсәлән, Равил Гайнетдин, Тәлгат Тәҗетдин, һәм режиссерга да бәйләнделәр. Ни өчен бу исемнәр атала? Чөнки бу бит э, бу нинди шундый извращенный постмодернмы, ниндидер анда э, заманча сәнгатьме бу? Ә ул булып чыкты, кемдер анда мин үземә ничек күз алдына китерәм, кемдер Google-га керткән анда имамнар Татарлар Ноя, да, ну и да, да, да. исемлек чыккан да беренче менә э, биш-алты мөфти исемен әлән дә та- ниндидер тарихи исемнәр дә кереп калган. Әйе, Мирсәет Солтангалиев чыктыр алар арасына кереп. Күрмим ничек кергән инде. А, аһа. Чынлап та э, тарихи шәхесләр дә кергән име? Әйе.
Әйе, анда Шәһабетдин Мәрҗәни. Ну, бик Ә, сәер. Шәһабетдин Теге- Мәрҗәни. Әйе. Беләсеңме, Син моңа Ломга- ничек карыйсың бу ике күренешкә, чөнки күп сөйләнелде. Менә мөһим бу ике, минемчә, шундый иң теге очлы моментлары. Ну, беренчедән, э, гомумән, беләсеңме, кызык, ну, мин дә туктадым моны укырга теге бөтен әңгәмәләрне, чөнки ничектер йөрәккә тия. кешедә кайдан шул кадәр теге энергия табылган иде, әйме, аны башка нидер урынга җибәрсәң, әйе, бездә бөтен нәрсә бетер инде кулына инде, бөтен бөтен вируслар инде күптән. Алар нигәдер моңа моңа сарыф итәләр эшне. Беренчедән, минемчә, менә бу, ну, китаптагы дата саланганда инде мәчеттәге мондый сөешү инде, әйме, ул бик аңлаешлы бик әйбер бит инде. Димәк, менә мәчетләр мәсхәрәләй итә инде, әйме, Хәтта кеше өчен бу изге урын түгел. Әмма мин миңа искә төште, безнең бөтен мәчетләребездә бит элек ниндидер анда мәктәпләр иде, әйме анда общежитиелар, чиркәүләрдә, әйе, чиркәүләрдә спорт заллар иде, әйме, мәсәлән, теге Богородицкий, ой, теге Казанский соборда инде анда теге педагоглар укыйлар иде индеме? Бөтен мәчетләр Әҗемдә хроника.
Әйе, әҗемдә кеше яшәгән иде, анда шулай секс булгандыр инде. Вот, то есть, ул теге, әгәр дә аны шундый теге э, әсәрдәге булган, э, белмим, символик рәвештә карасаң, әйе, бу бик теге көчле образ бит инде, әйеме? Һәм гадәттә, ну, шундый көчле образ, образлар белән э, иҗатчылар эшләтә дә инде, әйеме? Әлбәттә, мин башта аны күргәч, ну, теге, ишеткәч башта инде, миңа да бик теге сәер тоелды, ничек инде мәчеттә төшерделәр дип инде. Мәчеттә төшерсәләр бик авыр миңа булды инде бу дөрес әйткәндә. Әйеме? Аннары, аннары Камил хәзрәт әйтте, юк, бу павильонда булган дип инде. Минемчә, монда бар ниндидер теге, ну, сәнгати яктан э, көчле момент. То есть минем өчен бу сәнгать кенә инде, әйеме теге. Ну, бу бит икенче проблема шунда, әгәр дә моны мәсәлән бернинди арт хаусны режиссер төшерсә, Әйе, без әйтәбез. Без әйтер идек, ну, конечно, сез моны аңлап бетермисез, әмма не кызганыч, моны Россия 2 төшерде, әйме, алар нидер җүнсез сериаллар да әйтеп төшерәләр. Шуңа күрә монда сыйфатсыз инде, әйе. Әйе, сыйфатка күп сораулар бар. Шуңа күрә син әгәр дә моны яклыйсың икән, димәк, син сериалны яклыйсың. Бу сериал, ну, күп сораулар бана теге сәнгати иҗат җимешенә карата. Икенче әйбер, әйе, моны аңлап була, теге нигә анда шундый исемнәр? Э, гадәттә бит э, бу бит зур бер проект, анда ничәмә кеше катнаша, әйме анда консультант, консультантлар җитмәгәндер инде. Әйме теге бик тиз теге әйдәгез, әйдәгез, әйдәгез дип инде ишеткән бар ничек бездә Акбарс банкның акчасы җитмәгән. Ну, гомумән ничек сервелат төшерелә? Э, Дмитрий Пивоваровның, ой, Пивоваровның бар шундый кызык анда бер э, сюжеты, әйме анда күп акча сарыф ителә. Э, Русия сервелат, шуңа күрә минемчә бу проще җитешмәс теге, ну, без төшерә алмыйбыз дөресен кенде әйбәт итеп, без информацияне күзаллый алмыйбыз дөрес итеп, шуңа күрә мондай берләр чыга. Әлбәттә, сәер инде бөтен кеше моңа әйтә, бу, бу, бу заговор, менә бу чынлап та әйткәндә, менә бу хата түгел, бу махсус эшләнелгән. Әйеме, безгә нидер анда, ну, идея күрсәтә. Минемчә, бу бу әйткән кеше турында күбрәк әйтә инде. Әгәр дә ул менә мондый кечкенә генә хаталарда әллә нинди зур әйберләр күрә икән, ну, димәк, э, белмим нәрсә әйтергә дөрес әйткәндә. Ну, ул үзе бәйләр инде ул. Үзенең фикерләре. Әйе, Ну, мисәлән, мин моны гомумән татар тлар турындагы әдип әсәр кабул итмәдем, дөресен әйткәндә. Алар әйтәләр инде, безнең татар әбиләре шундый булмый. Сез әгәр дә Роза Харюнның образын күрсәгез, әбиләр гомумән андый булмыйлар. Әйеме? Ул бит инде әкияти образ. Әйе. Күбрәк шундый итеп албастыга ошаган кеше, гомумән шундый дөньяда ул булмаган баба егә инде в общем әйе һәм аны аңларга кирәк бу бөтен аның күргән әйберләре ну күренеше ул бит зөлиханың фикерләве әйеме аның уйланулары зөлиханың күзләрендә бу убырлы карчык шундый убырлы карчык инде әлбәттә татар күпчелек татар әбиләре андый түгел Ләкин бу татар әбие түгел гомумән. Белмим, вот ул бүтән әйбер менә бу теге милләткә терелү. Димәк, менә Зөрия ханым бүтән теге э, яхшы сыйфаты татар булуында. Әйме, то есть татар, татар, татар. Мис- Мәсәлән, кичә булган инде а, бар шундый режиссер Альмадовар, әйме, ул гомер буе испаннар турында сө- фильмнар төшерә, әйме. Мгм. Аның бүтән геройлары ул трансгендерлар, гейлар, Әйе, әйе. Эчкечеләр.
Әйе, минемчә, ну бит без аны карыйбыз, ләкин без уйламыйбыз, бөтен испаннар шундый кешеләр дип инде. Нигәдер безгә андый башка андый фикерләр килми. Безгә Әйе. итә Ну, Рәдиф, Әйе. кара, моның бит әле проблемасы кайсы канал ясавында да. Әйе, шул гына инде. Бе- Аларга Россия ярамый. каналыннан дошман эзләү, э, эзләүгә Ә, кемгәдер таш атуга без күнеккән. Һәм шул сериалны да кабул итәбез таш ату буларак шуңа күрә.
Мин белмим, кеше вот мин аны бирмәс идем шундый бәя, беләсеңме, ул диде, уңай әйбер безнең өчен, тискәре әйбер. Минем өчен ну просто сериал. Алар йөзләгән сирлар төшерәләр, әйеме? Ярар, монда бераз татар темасы күтәрелде. Әй, ниндер теге, ну, ай был былым яңгыр янда, әйеме? Шул гына инде. Ярар, аннары башка фильмнар бәлки булыр, яки булмастыр. Аны үзләре безгә төшергә кирәк, аны дөрес әйткәндә. Нигә Россия ике каналына без нәрсәдер тиешмени, дөрес әйткәндә. Бу безгә дә бер нәрсә тиеш түгел. Ну, кара, ничектер косвенно тиеш барыбер. Чөнки анда бит спонсорлар арасында Акбарс банк. Ну, Һәм... Барсбанга салса сораулар булсын дөрес микәнме?
Юк, ул сорау, мин ул сорауны да бирмәкче. Менә Акбарсбанк әгәр дә шундый ниндидер ну халтура килеп чыга бит инде шулай бит икенче беренче сериясеннән үк күренә анда халтура сорау шунда ничектер акбарс банк ул безнең җирле банк булса да, без бөтенебез теге бюджет акчалары, зарплаталар, фәләннәр аның аша узса да, ничектер милли чараларга э, или проектларга акча биргәнен әле күргән юк иде әле.
Ну, монда мантыкны алып аңлап буладыр, дөрес әйткәндә, кешеләр бит гадәттә уйлыйлар, ну, бу популяр китап, бу популяр проект, безгә популярлык кирәк,

димәк, анда чыгыш ясый. Шул ничектер кайбер кешеләрне рәнҗетә. Тик һәрбер музыкантны белгән кеше буларак аңлатып кит әле. Син беренчедән ә, шундый концепция тәкъдим иттең. 15 ел элек кебек теге ә, бер дә зур сәхнәдә әллә ни чыгыш ясамаган кешеләрне чакырырга. Димәк, теге безнең 10 ел дәвамында да Илгиз Шәйхразиев чыгыш ясады, алар кереп калмый инде. керми кала. Ә, менә шул әйберләрне аңлатып кит әле. Ну кара, э, узган елны бит инде безгә карата нидер теге, э, ну, әйтә башладылар инде, менә алар беркемне кертмиләр, аларның үзенең тусовкалары бар анда. Әйма, Радиф бөтенесен сайлый анда. Тәбрис тыныч кына утыра анда, шундый юаш егет инде ул Тәбрисебез. Мин шул вакытта уйлана башладым. Гомумән, бар шундый теге ике төрле тусовка кебек, әйеме инде, берсе берсен тигез дә күрсәтәләр, анда без алар безнең татар милләтенең танычы, алар татар телен популярлаштыралар инде ул эстрада инде ә менә бар шундый альтернатива алар беркемгә дә кирәкми һәм фәлән фәлән инде Һәм ничектер мин уйлана башладым, нигә, мәсәлән, ну, чакырып алмаска, нигә гомумән без аны чакырмыйбыз, әйме, без, син үзең аңлыйсың бит инде, ул бер кешедән бер кашан да тормый, әйме, ул шундый бик, ну, бигрәк теге сәер процесс, авыр процесс, кемне чакырырга, кемне кертмәскә, кемне кертергә. Соңгы ике елда инде безнең Таткурфест булгач, бераз проблема шешелде, мәсәлән, әйе, безнең бөтен альтернатива артистлары анда чыгыш ясый алалар, Шуңа күрә мин бөтен кешегә тәкъдим иткән идем, әйдәгез инде унбиш кило элек менә 2006 да анда бөтенләй бер ниндәй альтернатива булмаган иде, әйеме, без чынлап та ну, форум чакырга инде, хәтта үзебез бит, әйе, үзебез э, хәрәкәте чакырга инде менә кем тели, тели инде, беренчедән, анда, икенчедән, анда теге бик зур аерма булмады анда эстрада белән э, альтернатива арасында, чик менә бу әйбергә кайту кебек. Мин моны чытлыйм. Монда әлбәттә күренә дөрес әйткәндә аермалар күп. Чөнки Ришат Төхватуллин белән сөйләшкәндә анда сизелә инде ул эстрада артисты, ул бөтенләй беркайчан да мондый әйбергә катнашмагандыр, әйме. Алар көтәләр мәсәлән шунда. Булачак. Әйе, булачак. Җирдә булышкан. Ну, мәсәлән, ну кеше мәсәлән ул менә бу солянка булачак дип инде мәсәлән, әйе, мен каракта. Кабул итә, ну анда белмим, метр саундчек булачак, да, анда башка әйберләр. Шуңа күрә минемчә, ну, кызык булачак без. Нигә тагын бер тапкыр бер форматны кабатлап утырырга? Анда Ришаттан ары башка да җырчылар булачак. Дөресен әйткәндә, Радиф, мин бит берничә ел элек Э, чынлап та теге мин уйламаган идем сиңа теге былтыргы сүзләр шулай тәэсир иткән дип э, минемчә гомумән шундый э, чаралар мин татарча яшәм акциясе ул гомумән ачык булырга тиеш теге коллаборациягә чөнки без бит инде күктән төшми бит инде безгә ярдәме дә мәсәлән, Барс Медиа икән, Барс Медиалар белән э, эшләп карыйбыз. Алар безнең рекламаларны бушка биреп бардылар. Башка елларны да ярдәм иттеләр. ТНВ икән, ТНВ, әлбәттә, без инде үз э, ягыбыздан теге активист буларак тәнкыйтьлисен. Шулай бит? Тембрның җитешмәгән якларын әйтәсен, эстрада ни өчен менә торгынлык, аны сөйлисен. Ләкин инде шундый күмәк эш вакытында анда теге үз неңне нәрсәле? Фикереңне кайда тыгырга кирәк?
Юк, тыгудан түгел, ну барыбер теге ул бит инде безне дошман ясамый. Әйе. Без аралашабыз чын тормышта, ләкин теге э, үз карашыбызны гел бер теге хәрәкәт булсын өчен белдереп кенә торасың инде. Һәм э, мин уйлаган идем, һәм ниһаять менә без шундый э, коллаборация, ләкин Ришаттан башка бит инде башка кеше булмый безнең эстрадада. Юганда булачак Лилия Хайруллина. Мхм.
Шулайча инде ул, ул бит хәтта эстрада чыгырга түгел, а ул эстрада династиясе вәкиле, әйеме? Зәния апаның кызы. Аннары булачак Айдар Сөләйманов, шулай ук ул бик төрле җырлар башкаручы кеше. Минемчә, Юки төркеме дә Гөлназ Баталова җитәкчелегендә булган трио, әйеме? Шулай ук ул эстрадага тартыла торган. Гомән анда Ә яңалардан Рәдиф, яңалардан кемнәрне әйтер идең теге аерып? Ну, мәсәлән, бездә беренче тапкыр Азат Гыймадиев чыгыш ясый, әмма ул бездә гадәттә фатирникларда чыгыш ясый иде. Нидер башка чараларда, менә без аны беренче тапкыр чакырабыз Ментота сөяшемгә. Һичшиксез вакыт узуга Сиңа дип язылган хатларна Мәгънәсе ниһаять тормышка ашынды янә дә Тик син ишет мине бәлем сиңа Әйме, мәсәлән, булачак анда тагын кем булачак? Фәүзия Кадырова. Фәүзия Кадырова ул Таткутлаб лабораториясенә катнашкан кыз, ике тапкыр Бик шундый җырчан, ничектер, ну, ул җырлый, матур җырлый да, ничектер, аның теге харизмасы да бар. Әйме, ул җырларны да үзе яза. Ныкланган күңел күзенең караса, куясың тәгәр интернет арбаса, кыздары гайбәтләр инстаграм табаса. Бик, бик төрле кеше дөрес әйткәндә, менә беләсеңме, хәзер Хәзерге вакытта теге миңа менә бу җырчы ошый, аны чакырыйм дип, минемчә, мондый әйберне эшләп булмый инде. Теге аны хәзер инде теге программа директорлар кебек кешеләргә кирәк. Менә моны кешене чакырырга кирәк булыр иде, чөнки, ну, ул кешегә кызык булыр иде дип уйлыйсың инде син. Менә шулай. Монда нәрсәдер бар. Теге үзенең теге үзенең теге э, ностальгический ниндер яисә белмим анда фикерләренә таянып кына эшләмисең монда. Но мин мин моны теге әйтергә килми, әле тагын бер тапкыр әйтәсе килә инде. Без бит моны берничә кеше сайладык, әйме? Һәм син аңлыйсыңдыр инде, әгәр дә без безнең теге без әйтәбез, әй, кирәк дип инде, тәңгәл килә.

6 сәгатьлек онлайн була һәм Аллага шөкер мин бик шатланам бу елны онлайн шундый вазгыятьтә булса да күңелсез шулай да онлайнга күчү барыбызга да файдага дип саныйм чөнки безнең күп кенә конкурслар ниләр урамда уздырыла ул ничектер башка энергетика ләкин интернетта барыбер күбрәк аудитория һәм үз үзебезгә шундый бер сынап карыйбыз онлайнга урамнан

насыйп булыр дип ышанып калам. Һәм белгәнемчә, бу чарада татар эстрадасы артистларының бер кайчанда катнашканы булмаган, дөрес мәгълүмат булса, Хәм быел, бәлки шундый искәрмә формадыр, эксперимент микән. Быел мин дә катнашам. Мин инде үземне татар эстрадасы артисты категориясенә кертәм. Хәм беләсезме, кайчак ничек тыела? Менә кешеләргә татар эстрадасы артисты дип әйтсәң, аларның күз алдында ниндидер бер генә образ барлыкка килгән кебек. Алар ничектер тагар кабул итәләрме менә шушы төшенчәне. Ә бит уйлап карасаң, терминология буенча, әйме, эстрада дигән сүз, шул төшенчә үзенә төрле музыка стильләрен, төрле жанрларны керткән. Мәсәлән, оригиналь жанрмы, яисә юмор жанрымы, ул шундый бик зур-зур киң төшенчә. Һәм инде мин беләм, бу чараның даими аудиториясе бар һәм гомумән нинди артистлар катнаша иде шушы чарада ул альтернатив музыка әмма күбрәк һәм татарча рэп шундый гадәти булмаган стильләр әмма шуңа күрә быел менә эстрада җырчыларының катнашуы бәлки тамашачыга бераз сәеррәк булып та тоелыр Э, тик инде минем уйлавымча моңа э, ничектер э, шундый зур тәнкыйть белән карарга кирәк түгел чөнки искәнегез бардыр инде шундый сүзне музыканың аның дине һәм инде теле юк шуңа күрә күп нәрсә тора башкаручының үзеннән аның сыйфатыннан музыканың сыйфатыннан һәм инде башкару сыйфатыннан шуңа күрә артист Ул бит артисттан аерыла, эстрада артисты булса да. Музыка, татар музыкасы нихәтлек төрле булган саен, нихәтлек күп жанрлар булган саен, минем уйлавымча, аудитория да, тамашачылар да, тыңлаучылар да, алар киңәя, күбрәк була, чөнки һәр кешенең үзенең карашы бар. Һәр кеше үзенчә музыка стиленә мохтаҗ, шуңа күрә ассортимент булырга тиеш дип уйлыйм мин.

Миндә сөт юк, кызганыч кызым. Мин беләм, 10 минуттан була сөт яме. Сөт тә катык та нәрсә телисең. Э, Гафу. Так. Без, мы, мы был версиями, в принципе, не нас и там, был подкаст на вообще надо, не надо резать. Нашла в арсенал, типа, не синиш, не... Мында эксперт был очак. Ара, Радип, яңалыклар зурлары булса да, миңа кечкенә генә безнең супер локаль яңалыклар кызык. Һәм мин күрәм, кешеләр теге өйдә утырганда барыбер ничектер беренче чаткылары ул бит инде зур оешмаларда барлыкка килми, ә менә инициатив кешеләр чыгып ниндидер кечкенә генә эшләр эшли башлый. Һәм ул миңа иң ошаган формат. Э, Айрат тәкъдим итте балконнан экскурсия ясарга Айрат Фәзрахманов. Э, ул яши э, третий гора, шул бистәләр янында. Әмәт янында, әмәт, әмәт, әмәт янында. Һәм ул оештырды, шуннан соң карадым, ул теге хәбәрләргә дә ун анда ун түгел инде дистәләгән коронавирус турында хәбәр арасында менә дима полосин ул ә, синең танышың ул синең дустың чәкчәк музее җитәкчеләренең берсе ә, ул каршыдагы йортка ә, проектор белән яктыртып кино күрсәткән немое кино теге тавышсыз ә, Чарли Чаплинны күрсәткән һәм ә, син дә карадым Фейсбукта чыгаргансың ансын инде. Мин аңладым Айратның теге тәҗрибәсен ә, күреп аңлап ә, уздырдым. Менә ә, син яшәгән йорт тирәсендә 100 метр радиуста име чыгарга ярый торган аралыкта дип аңладым инде. Син экскурсия уздырдың теге күрсәтеп, менә бу шундый йорт, фәлән йорт дип, тарихи урыннарны татар бистәсендә. Әйе.
Сәлам, дуслар. Э, ни өчен мин балконнан онлайн экскурсия ясарга булган булды? Э, беренчедән, э, мин еш кына балконга чыгып, тирә-якны карыйм һәм матурлык ка сокланам һәм күптән инде менә бу якларга карап ничектер үз үземне нидер лекцияне бу яклар буенча узарга кирәк дип уйлаган идем ә инде монда шундый самоизоляция вакытлары килгәч инде бу хыялны тормышка ашырырга булдым шуңа күрә шундый менә балкон экскурсиясе идеясе барлыкка килде. Әлбәттә, бераз җитешсезлекләре булды. Zoom аша бераз кыенрак уздырырга булды. Һәм моны, мондый экскурсияне оештыру өчен, миңа калса, туры трансляция Инстаграмда яки Фейсбукта уздыру кулайрак булыр. Чөнки кул астында Wi-Fi булмагач, инде мобиль интернет бераз авырак эшләгәч, э, социаль челтәрләрне яхшырак тартадыр интернет. Э, һәм инде әлбәттә э, монда презентацияне дә, фотографияләрен дә әзерләп куеп була, аларны күрсәтеп була. Бераз теге балкон һәм презентацияне чиратлаштырып күрсәтеп була. Тагын минем өчен бер үрнәк булды инде, ул элек краевед Жажевский дигән кеше 2-3 ноктада басып торып, үз экскурсияне уздыра иде. Менә Радиф Кашапов та үз тирә-якта 100 метр, 200 метр тирәлектә Булган якларны сөйләде, ансы да бик кызык формат булды. Менә калса, әгәр дә балконнан зур ара тирә күренмәсә, аны менә ишек алдына чыгып та сөйләтеп була. Чөнки һәрвакыт үзегез янында нидер тарих бар, ул булмас, булмыйча мөмкин түгел. Гомумән, каян шундый э, кешеләрдә мотивация, ниндидер шундый полосины мин беләм, аларның хәзер бизнесы э, бик аяныч хәлдә, шулай бит. Әйе, бик э, э, Айратның да инде, мин уйлыйм, бизнесы чәчәк атмыйдыр инде. Синең дә анда акчан ташып тормыйдыр. Нигә шундый күңелсез вакытта ни шундый эшләр эшләргә уйладыгыз? Ну, гомумән, без бер кайчан да урын, бер урында утыра алмыйбыз бит инде. Әйме, һәм менә бу самоизоляция вакытында да ничектер үзеңә әйтәсең, юк, урын, ну, кешеләр, зинхар, менә дистанция саклагыз, өйдә утырыгыз дип инде. Ә үзең кайда гел талпынасың, кайда барасың килә, әмма ул теге кибеткә түгел яисә кайдыр анда, әйме, менә кайдыр онлайн трансляция үткәрергә дип инде, әйме, без башта без Ания Фәйзрахманов белән концерт ясадык, аннары без Ильяс Гафаров белән

экскурсияләр алып бара, әйеме? Ул экскурсионный проект, гомумән. Ул, мәсәлән, лекцияләр укый төрле теге мәгъмәрият турында, һәм бик кызык әйбер хәзер алар Google карталар буйлап ясыйлар. Экскурсияләр, минемчә, сүз уңаеннан, әйе.
Афу, бер секунд. Әйе. Угу.
А, то есть алар үткәрәләр анда Google карталар буенча экскурсия, минемчә безгә дә аны үткәрергә кирәк. Бәлки тиздән шундый булачак проект, менә без татар бистәләре буенча Казанда гына гына түгел, ә башка шәһәрләрдә дә андый Google карталар буенча экскурсия ясарбыз. Google карта буенча ул теге э, урамда йөргән төсле Google View. Әйе, Google View буенча йөрисең, анда бит Бик уңайлы дөрес әйткәндә, ну, кешегә күрсәтәсең урыннарына, әйеме, кирәк булса, иске фотографияләрне чыгарасын, документларны, әйеме, буай бер яздырыла. Аны, мәсәлән, без бер качан да Екатеринбургта андай берне үткәрмәдек. Минемчә, мәсәлән, Екатеринбургта, Уфада, Төмәндә, Астраханда, әйеме, буай берләр турында сөйләп буладыр. Чөнки кеше хәзер мәсәлән тартыла бераз белем алуга. Һәм минемчә менә мәсәлән Айрат үткәрде балконда, мин дә башта балконда үткәрергә уйлаган идем, ул миңа тәкъдим иткән иде шундый проект, әйе, әйдәп бөтен матур балконнарны җыйк та инде. Һәр кеше аны үткәрер. Мин әйтәм, юк, Ильнар миңа хатын әйтә, нигә син вообще балконны күрсәтәсең? Әйдә син лучше менә чык урамга да анда Менә Гобәйдул йорт йорты тора каршында. Мин аны элек беркайчан да өйрәнмәгән идем, ә шундый кыз икән.
Әйе, шундый шундый турында сөйлә дим. Дәймә хан ничек тә менә ул хәтта минем белүемчә эфир каналына керде трансляциягә. Ә Диманың теге идеясы хәтта ну кемдер әйткән иде беренче каналга э, күрсәткәннәр иде аны менә. Ә шулаймы? Әйе, житель Казани показывает кино дип инде. Шуңа күрә ну өйдә генә утырып теге чәйләр эчеп инде фильм карау гына инде бу бит теге беренче стадия икенче стадия ул менә бу мөхиттә үзенең нәрсә эшләргә теләгәнен аңлау. Имчә бу бит беркайчан да бетмәячәк дөрес инде. Беркайчан да кире кирегә әйбергә кайтмыйбыз инде без. Әйме? Просто яшәргә кирәк, бары яңача. Кем кем аны яң, ну, алданрак башлый, шул в данках. Вот. Радиф, син в данках дигәннән күп кеше карадымы, ничек син ул
Ну, карадым анда, по-моему, бер 150 кеше булган анда. Мин ике тапкыр үткәрдем бит аны, мин аннары чыгардым аны хәтта. Э, ну, җыйдым, тавышым кидәдем бер. Бит ясыйдан. Э, Русча, татарча да. Хотя, по-моему, татарча күбрәк кеше карады. Э, анда хәтта кем Әйе, хәтта кемдер кушай бирде анда миңа. Вот, рәхмәт сезгә кешеләр. Ну, кызык, кызык. Яшәргә кызык. Әйе, башка кешеләрне дә чакырабыз шундый онлайн әйберләр ясарга. Кара, соңгы сорау сиңа бирәм, үзем дә җавап бирергә тырышам. Гел син әйтәсең, менә хәзер кеше белем алырга тартыла. Дөресен генә әйткәндә, мин ничектер теге башта ажиотаж булып алды да ул. Барыбер кеше ничектер барыбер эш мәшәкате беләнме, ялкауланыпмы, ә, китап та әллә ни укымый, ә, ни, гомумән теге белем дә алмый кебек миңа. Син үзең соңгы арада менә күп кенә спектакльләр чыкты. Ә, син бит инде театрал, театр яратучы, сөюче кеше. Ә, бераз спектакль карадымы онлайн? Мин бераз э, теге National Theater трансляцияләрен карый башладым, Бу кайсы инглизләрнең. шәһәрнеке?
Ә Лондонныкы, Лондондагы, алар шулай ук чыгара башладылар. Аны бераз кызыксына башладым. Шулай ук мин, ну, әле җыя башладым исемлекне, нигезенә карарга кирәк, чөнки төрле анда кечкенә генә Рәсәй театрлары үзенең спектакльләрен күрсәтә башлады. Кичә мин нигәдер бию пәрен Карадым. Күрәсең, Юпәри.
Әйе, Камалның, чөнки анда теге ничектер бераз акча түлисең дә инде, менә яраткан театрыңа булыштым дип инде. Һәм анда нәрсә кызык, мин аларга инде менә бит әйтәләр, нигә татарлар турында яхшы әсәрләр юк дип инде. Мин әйттем, менә бит Бию пәри бик әйбәт әсәр, анда бер дә тискәре геройлар юк. Бернинди проблемара юк диярлек, әйеме теге? Ну, беркем дә үлми, беркем дә ачлыктан итекми, беркемне дә теге малны бер-берсен кимсетми. Балта, балта белән это шалмый анда. Әйме, шундый әсәрләр барды бит инде. Һәм ну теге аңламый нигә мин моны карыйм гомумән. Әмма вот бәлки шундый әсәрләр кирәктер. Мин бик шат идем Кариев театры өчен, Кариев театры да чыгара башлады. Әйме спектакльләр, хәтта Тинчурин театры, без гомумән гадәттә элек көлешә идек, Тинчурин театрын бармы соң архивы дип, бар икән, анда да карарга була төрле әйберләрне. Бүген ишеттем яңалык, теге Свияжта узучы лаборатория спектакльләре чыга башлачак. Әйеме, менә алтын битлеккә дәгъва кылган э, теге Маноцковның операсы булачак, Сны Якова тиздән. Анда чөнки без аны миңа күргәнем юк дисәң кенә кызганыч. Шуңа күрә, әйе, а мин мәсәлән китаплар укый башладым. Хәтта менә электрон китаплар түгел, ә менә минем китапханәдә яткан э, китапларны менә хәзер Гомәр э, Ахуновны укыйм, аның истәлекләрен. Ага, син теге чиратын көтеп яткан китапларга Ниһаять Үз кулын салды. җитте. Кара, Әйе. тагын әйтмәкче идем, э, живой город, э, алар шундый әфәриннәр теге. Мин аларга әз генә булыштым, тикшереп чыктым татарча язуларын, сайтларын. Мгм. Э, алар после карантина, карантиннан соң дип атала аларның шундый проекты. Димәк, э, кешеләрдән шундый э, җыялар язулар. Э, анда һәркем кереп теркәлә ала. Кыскача гына әйтәсен, мәсәлән, Тәбрис, 30 яшь, мин Казаннан. Мин карантиннан соң әнием янына барып килер идем, дип яздым мин. Һәм кемдер анда кахва эчер идем анда кафеда. Һәм шундый кызык анда укырга, Рәдиф, сиңа да киңәш итәм, кереп кереп кара әле ул язуларны. Минемчә, бу бик әйбәт теге рефлексия булырга тиеш бит. Һәм карантиннан соң без чынлап та нәрсә турында хыялланабыз, ул бит инде безнең турында бик күп әйбер әйтә, шулай бит? Әйе. Киңәшчедән тоже шундый проектлар чыга башлады, димәк, менә шул шул да бит инде бер мәдәни шундый яңалык. Үзебезнекеләр бит. Татарча да язганнар бит. Машалла. Субханалла. Радиф, шуның белән э, тәкъдим итәм тәмамларга. Безгә синең белән яхшы гына сөйләшү булды. Э, Ярый сау. Киләсе тапшыруга кадәр исән сау. Ай, ай, ай, ай.